Lubok lok orobo ye ki pala dong ayica ye dong lwo lwo ye lwo ye aha lwo Cobo lamin maye ojoko tyeng omine aluka ye ye ye labongo omin latona ye ojoko tyeng omine aluka lubok lok man ni eni ngo ma wun atye atime ni eh economic activity ango ma tye ka timme i video ni eni eh lubok lok lubok lok Kwany kong kono wek oket tenge, tem iye kong. Maa munywala ci tung dek oceko, tung dek oceko en maa iye. Dong lubok lok man dong atyeko kume ka lwok macin. atye ka lwoko i macin-nu maber lawor ayutta anongo kono kono en kono kono kite kany dong gweno peni dong kite kono karole dong watiyo kwede kakke dong yubu i macin bedo malongo awinyo ni wun apaco ni obedo lok onongo ni wun dong wutye ka yubbe. Tyenwu lyero me bino i Toronto bota ka e. Eyub ma woma obita kacel gin kede aci gitye ayubne. Dong myero wunge ni an dong kombeddi cani waywe dong akwanyo. Ma nyo ni miyo dong miyo aye dong aye ibedo kany. Mun dong myero yubbe ni wan aye keko itgi ka cwinywa. kuman ba eh yub awinyi kumbedo cek oko awinyi ni ko wat ladit wat mon tye ka bino ma wun wungeyo muje wat mon ka otero min bulu ka atera eh ene pe dok omyero an awaca wun wunge angeya kita eno bu dribbling kede gini ma juko wa kutwenge wan dong waye lony kede ceng abic ki ceng abicel kene man aye dong program ma tye ba onongo aye dong ka tera eni alego dong yot kome keken pien wa bene meko kici kici kici kici wa inyono lakubo kubo kong me bay race ineno man program ma dong okati iwa yom watye ka yubbe eh omera wek ayub kong gine breakfast mo aketo i iya aneno kit pinye pinye tin tye climate climate ci nen calo akato woko kor abedo ko mor gang akoru ento eh ma peya kite ma wan wayubbe kwede pi lok alur convention dong lok mukene en aye dong tye bot buna i gudi ci. I ngeyo lubok lok anyira tye dul abic ma myero in ingegi bene dul adi abic ma gin ka in ineno ma in icito ite ywac ce in ineno anyira abic ogure nge ni i kingi eno ni dano tye dano abic ma weng ticgi pat pat ineno lubok lok namba acel i kingi meno lakapten gi nongo tye Lakapten waco ni, Waceto woko. Ineno? Tin waceto ka namo ja. Mano tic pa lakapten. Dok bene lakapten pol la kara hmm? pe bedo dano maleng tutwal ba. La kapten polle gin aye en ngeyo en aye ngeyo dano ngiyo oyot nongo ngeyo acikari oko baunca gi en me te kono en ngeyo ngeyo dano ma waita mogo iwi kaunta ni ngeyo lwongo ki nyingi openca kec kong kanya me la kapten eh? Dong lakat en, en nongo dong bedo wange bedo ka kiyo program sure tin ti kwene. Kwene ma lulonyo i bedo iye. Ngo ngo gin. La captain ngeyo program me di town weng. Meno ngat nama acel. En aye golo order waceto. Dong ka ogolo order, golo order bot nama aryo. Man twa i sine ba.

me kelo dong namo. Dong tic pa namba aryo ni enone ni ticce me cero dok pole cunge cunge mo bongine bedo dok bongo mako en aye tye ki figa weng ma ka owoto ka wota bolo tyene coyo i wi lawote kuman icip. i cip calo wot abura ci ka dong obino cok kedi ma onongo yot dong tiko inget iwi kaunta ci obolo dwone en dok bene pole gin en jo namaryo ni dwongi giloko i ciprano ka wun jo wungeyo wer ciprano dwon ma gin tiyo kwede eeh baby ite nining Dok laco ka in dong ilwongo ni baby ba kit ma dong pamme weng otum woko. Gubine weng tum lawang acel-le rum ci tugi lokke wai wun wumato ngo? Hmm? Kongo mene ma wun wumato? Wun wuti wun adi? Tica namba aryo dong otum woko. Pien ma ngic dong tye ka wot. Aya! Namba adek, namba adek pola kara en aye tye ki mutoka. Namba adek pole gang ki gang lonyo ki ngo ngo gini en pe pe naka yang odongo dongo me kanisa ki ngo ngo so dong i wi diro dong wone dong ci dong ka balone dong gimiye dong wa mutoka ki ngo gini en dong oring kwede mene dong namba adek. Namba acel ki namba aryo dong go cimme namba adek wai jal program tye.

Kobo dano ki i bar kany kwica, kany kwica, kany kwica, kany kwica. Ineno tica na mada. Aya. Dong ilwongo namba angwen. Ni namba angwen dong obin. Lubok lok namba angwen pola kara en aye dong lik loyo. Namba angwen lik ba. Dong namba angwen en aye ka dong inen en Ca ma dong dano dong tye ka note dong gitye ka myelo ki ngo dong inge inge anyira dong gimito gimak calgi eh pien selfie dong ca keken dong pe lare ineno pien kwok nongo dong ocwer woko ocoyo lain nongo dong i makeup dong wangi dong odoko polo polo myero dong imake ka mabor bor aah namba namba angwen dong en ticce eno eh cung cung cung maber ah cung nen namba acel ki namba aryo ni dong gucungo keny ma eh. tono ngutgi dong lakite citayil dong mukene onongo gugone woko ma aa namba namba angwen dong ticce ready yes pyaka ready yes pyaka ready yes pyaka meno en aye ticca namba angwen dong namba angwen en aye bene gioro ni ci gamo ka dong ca me mobile money pien namba aryo dong otugo tugo cilingo ka ca Dong gin wang ni a cwal mobile money. A cwale wa cwale wa mobile wang mer wa wil wan i kom wa. Mene ni plan ni weng a gibot nga captain na macel. Hmm? A wan mer wa wil i kom wa. Ineno? Dong en na liki, en e lamak cal, en e ben, latim ngo, tice, ki oro ci gam mobile money. Eni, eni, kere ki BJs ka o a, En pyero i wi bota pa pe woro, pyero i wi bota tala ka. Burr wa nyim bugana pa cito woro alip adek mo neo. Pyero dok i wiye. Burr duge i BJ. Ineno? Meno en tica namba angwen. Dong namba abic. Lubokla namba abic pole dong en ticce tye acel keken. Pien namba abic dong en dong ticce mere dong me dong security. Dong ka ineno anyira ma tye i group, ce ineno dong ger ni lo en dong namba abic aga kano. Askari dong eno. Dok eno ne ni ye lweny ocane pe. Nyako ni tye ka waci ngo? Eh? Nyako ni tye ka waci wa guyo ko yeto cone dong rac namba abic. Hmm? Ina cone ni mingo. Eh? Nga okobbi ni biya cup acel gin gin yabo buk. Namba abic, yeto co yen mo ma pe dong olal doki i kin joni eni kulu iwenge ba. Namba angwen, en dong nongo okeno ki mukene weng ocito gang labongo lok wan dong watye ka yubbe ilwongo convention kit ma an atito ni. Yub dong tye kwe pwol gia. Tung dek dong en, wan dong diki maye dong wakuto ka cwinywa. Tuku lukel kum got, inamo ki maru, kwon wanga lacuna. Angolo gee ngwinye kum bac. Nya gwok turu cogo, ajwako tel kum latwom. Dako bongo man cwate uyo, wululu. Aya, kong kiram, kaboko lok.